What? Dep. Sup guys, Shaggy aki en what a way to start the day! Lanta mi hint dor di un message bai wak riba mi computer anto mira cu forty eight percent di hende muher riba e mundo aki ta fake their orgasm. Hmmm. Esaki mende cu un for di dos persona of hende muhe ta fake nan orgasmo. Mi no sa kon bin, aparentemente segun e onderzoek tambe e kantidat di minuutnan ku ta dura ongeveer en general ta shete punto tres minuut. Dus por ta e segmento ku shete punto tres minuut no ta sufisiente pa boso haña boso nan orgasmo, e kos ei ta hopi kòrtiku òf. Ya, tin otro onderzoek tambe ta mustra ku si bo bai mas ku dies pa djes un minuut e hende muhé por haña problema ku nan dor ku e ta kuminsá vèila. Wech mi no ta kere ta masha leuk pa bosnan. Pero si shete muno tres minüt no ta sufisiente pa mitar di e hende muhénan ku tin riba mundu, anto tin ongevir sinku biyon hende muhé riba e mundu aki, di kual dos punto sinku biyon hende muhé ora e ta fake nan orgasm. E kos aki por ta ta nifiká ku hende muhé ta fakers òf por ta ku nan ta less self-centered, ku nan ta selfless, Cu nan ta duna tur loke nan tin den hende homber, nan ta hope cu hende homber ta do a good job and that's why they fake the orgasm pa nan no laga e hende homber sinti el'e malu, cos I mean tin tin fake boobs, tin tin fake blablabla, pero hende muhe ta fakers? That's the question. Mi no ta bende tur cos riba hende muhe, I'm sorry, pero mi a mira si cu binti nuebe por ciento di hende muhe Ta bisa cu nan a yega di haña orgasmo. Si bo wak e cosa ei bon ta un for di tres hende muhe ta haña orgasmo. I mean e cosa ei ta one third di sinku biyon cual ta bira ongeveer un punto shete biyon. Bo ke bisa mi cu un punto shete biyon riba e mundo aki so a haña orgasmo anto e otro tres punto tres no a yega di haña orgasmo of no ta hañando orgasmo. I mean shame on you guys. Serio bo sa mi sta haci un miho trabao si? You guys are doing a bad job incluyendo ami. Ami a kier mi tabata haci un bon trabao. I kinda feel bad for those girls. I kind of feel bad. Sa meni nter bo bida bo bai sin haña orgasmo? Anyway, pero ban pensa un rato e faktornan ku por ta ta pone ku hende muhé no ta haña orgasmo. Nan mi pensa esei, Unu, e hende amba ta dura muchu tiki. Dos, e hende amba su nos ta muchu chikitu. Tres, e hende amba ta muchu egoista, sa alimané e hende amba por ta hasiendo su kosnan riba su mes. Òf, ban bèk ta hende muhé Uno, e hende muhé por ta ta pensa hopi riba e nòmber. Dos, e hende muhé no ta ni gustando loke ta pasando. Tres, e hende muhé por ta ta pensando ke tin ku bai hasi aki rato na kas, òf si e ta na kas ke tin ku bai hasi aki rato. Whatever, ban bisa ke muchanan. Kuater, e hende hòmber ta dura tiki. Echo ta ku you guys are faking it and I don't understand why. Di komo sa no ta gewoon bira bisa onestamente? Instead of yes, yes, sí, sí, sí, ah, sí, Tin ku pasá no ta bisa. Hell to the no, to the no no no no Hell no no. E cosa ki ta mustra con con complex hende muhe ta, paso despues di tur loke mi a haña over di cuarenta y ocho por ciento di hende muhe cual ta un for di dos hende muhe ta fake nan orgasmo, anto despues cu loke mi a haña di cu un for di tres hende muhe tin orgasmo, Mas bien haya un cos cu ta peor ainda, pasobra ochenta i kuater por ciento di hende muher a admití cu nan a tende relacion sexual cu nan hende homber djis pende homber a haci algo rondó di cas. Anto cu a haci algo rondó di cas migomenti claba un plan ki somewhere of laba ta yo of limpia cas. I mean really? M'a kier pasan ta haci e cos ei for di amor? M'a kier pasan ta haci el'e pasobra pasan stima nos? M'a kier pasan ta haci el'e paso I don't know, pero pasan a decidí di haci el'e gewoon paso hey! Bo palabra ta yo pa mi awe? Of whatever. I mean, really girls? Ko serio? Mi ta spera ku boso a no ta celo ku boso a un hendenan na trabou, you know what I mean. Hey, mi ta flu pa administra Cookie. Boso ke kai kabes. Bo tega kasa sino kende bo ta haña e peiki gewoon para na na área aki. Bo ta mira, ooh, I'm gonna get it tonight! Anto e ta mane mi shendo ku tur e stapel di tayonan ku tin ku laba na kas. What the hell? Come on, but eighty four percent ta gewoon haci tene relacion sexual pa e no hambra haci algo na casa. Anto, e cos ei ta mustra tambe cu por ta hende muhe tog ta un tiki egocentris? I don't know, pero cu por ta hende muhe ta haci algo cu bo sperando algo back. Bo wak kontrali pa hende hòmber setenta i sinku por shento ta claim di si tin orgasmo, so dri virde. Si binti nuebe por shento di muhé ta haña orgasmo anto setenta i sinku por shento di hende hòmber ta haña orgasmo den e shete minutnan ei miéntras I mean. Ke ku ta pone ku bo san ta fake? Anto ke ku ta pone ku bo san no ta hañele? Is it like. This changes everything e kos aki ta kon. Un for di kada dos, I mean mm mm. Korenta i ocho por shento di hende muher nan tambe ta bisa ku nan no ta satisfecho ku nan sex life. Pero mi mane if you're faking it, ki mas bo por magina bo? Si bo sa like e video aki, leave a thumbs up of drop un comment den e sekshon bou dje video aki laga mi sa ke boso ta pensa tokante di henter e kos aki. Anto no lo obida di subscribe guys, e kos ta yuda nos hopi. Mi a gradeci tur hendenan cu a subscribe caba, really it's awesome, e cosa ta yuda nos, bosan echt no sa cuanto bosan ta haciendo pa nos, anto please keep it up, subscribe people, thanks for watching, na mi dos ta nos a topa otro den e proximo video, get real.